Dan sylw heddiw i'r pwnc llosg yn seiliedig ar ymgais Llywodraeth Quebec i gyflwyno siarter sy'n seilio gwerthoedd y genedl. Wel, does dim diwedd ar y cyffro gwleidyddol yn Quebec, dyma dywedir wrthyt wrth gyrraedd Montreal, a dyna'n union yw fy mhrofiad o wleidyddiaeth Quebec, talaith yn nwyren Canada. Ar fy ymweliad cyntaf i Quebec ym mis Medi 2012, etholwyd y Blaid Genedlaethol, Le Parti Québécois, i bŵer unwaith eto ar ôl bron i bymtheg mlynedd. Blwyddyn yn ddiweddarach, rwyf eto'n Quebec, ac nid yw'r cyffro wedi tawelu llawer. Ym mis Medi 2013 ar ddeg ar ail ymweliad i Quebec, cynigwyd y Parti Québécois siarter er mwyn seilio a diffinio union gwerthoedd Cymdeithas Quebec. Yn ogystal ag atgyfnerthu blaenoriaeth ar iaith Ffrangeg yn Quebec, mae'r siarter hon hefyd yn amlinellu dymuniadau i wahanu crefydd oddiwrth y wladwriaeth. Golygu'r hyn, gwahardd symbolau crefyddol o fywyd cyhoeddus, er enghraifft, mewn ysgolion, swyddfeydd ac ati. Ond pam gyflwyno siarter o'r fath? A oes wir angen? All Gymdeithas Quebec sy'n ymfalchïo yn ei hawliau cyfartal a pholisïau rhyddfrydol gwir gyfiawnhau cyfyngu ar hawliau crefyddol unigolion? Mae Quebec yn ceisio diffinio'i hun yn erbyn Canada Saesneg, a hynny yn bennaf trwy y bolisïau ar ym amlddiwylliannedd. Barn nifer yn Quebec yw bod egwyddorion Canada yn esgeuluso anghenion penodol y genedl Quebec. Dywedodd cyn Brif Weinidog Canada, Justin Trudeau, Er bod yna ddwy iaith swyddogol yng Nghanada, does dim diwylliant swyddogol, nid oes chwaith grŵp ethnic yn cymryd blaenoriaeth drws grŵp ethnic arall. Eto i gyd, pwysleisiodd ef nad yw hyn yn golygu bod esgus gan fewnfudwyr peidio ag integreiddio'n llwyddiannus yng Nghanada. Ond ceir barn wahanol ar amlddiwylliannedd yn Quebec. Fel dywed erthygl yn yr Huffington Post Quebec yr wythnos hon, mae amlddiwylliannau Saesnigaidd mewn gwirionedd yn ymgyrch gudd i gymhathu mewnfudwyr â llefridoedd cenedlaethol trwy'r Saesneg. Yn hanesyddol, yr iaith sydd wedi diffinio'r bobl yn Quebec. Mae pwyslais felly ar hawliau'r gymuned yn Quebec yn hytrach na hawliau unigolion fel y ceir yng Nghanada. Yn sgil yr hyn yr alwant yn chwyldro tawel, chwyldro cymdeithasol Quebec yn ystod y chwechdegau, Tyfodd Ymwybyddiaeth Genedlaethol Quebec, cafwyd refferendwm aflwyddiannus dros annibyniaeth, ac roedd newid nodweddiadol am fod yn ganadiad Ffrengig i gael ei hadnabod fel y Québécois. Fel canlyniad, mae Quebec eisoes wedi bod yn llwyddiannus wrth basio deddfau iaith. Yr Loi 101 yw'r mesur mwyaf adnabyddus a gosododd Ffrangeg fel unig iaith swyddogol Quebec, er mwyn ceisio gwarchod presenoldeb yr iaith Ffrangeg yng Ngogledd America. Pe gyflwynir Charter dros werthoedd Quebec, nid yn unig yr iaith Ffrangeg byddai'n diffinio'r genedl felly, ond hefyd ei statws fel cenedl niwtral i grefydd. Mae'r ymchwil ddiweddaraf ym mapur newydd Ffrengig Le Devoir yn datgelu bod dros 50 y cant o blaid y Charter. Gwelwyd protestiadau ar y strydoedd Montreal yn ystod yr wythnosau diwethaf, gyda miloedd a filoedd yn ymgyrchu o blaid y Charter. Mae cefnogaeth i'r Charter, serch hynny, ar ei wanaf ym Montreal, lle ceir y nifer helaeth o fewnfudwyr a grwpiau ethnig. Un nifer, mae cyflwyniad y Charter gan Weinidog cyntaf Quebec, Pauline Marois, yn ymgais i ennill pleidlais fwyafrifol yn yr etholiad nesaf. Dywed Mathieu Bock-Côté, llais amlwg o blaid y Siartr a gohebydd i bapur newydd Le Journal de Montréal, bod y drafodaeth ar y Siartr yn gyfle i ailgynnu'r fflam dros annibyniaeth Quebec. I eraill, mae'n fynegiant o'i hansicrwydd yn wyneb yr oes globaleiddio mewn lufiad cynyddol a'r peryg o golli hunaniaeth. Ymddengys felly nad yw'r iaith yn ddigon i integreiddio mewnfudwyr yn Quebec. Gofynnir i aelodau graddedig gwneud cymwysiadau ychwanegol trwy peidio â gwisgo er enghraifft hijab neu kippa er mwyn caniatáu tegwch a chydraddoldeb. Yng ngeiriau'r gwleidydd Bernard Dranville sy'n pennu'r ymgyrch, mae'r siarter yn rhesymol a chytbwys gyda'r nod o hyrwyddo undod, cydlyniant mewn cymdeithas fwyfwy lluosogol. Serch hynny, mae nifer o fewn a thu allan Quebec yn gwrthwynebu'r siarter. Disgrifwyd y siarter gan bapur newydd Ffrengig La Presse fel charte de la honte, siarter gywilydd, gan honni ei bod yn mynd â Quebec yn ôl hanner gan mlynedd cyn y chwyldro cymdeithasol. Yn ôl Nivel o'r farn hon, mae'r siarter yn yn ymyrryd â'r rhyddid crefyddol sy'n unol â chyfraith Canada ynghyd â chyfraith ryngwladol. Tu allan i Quebec, mae'r farn gyffredinol yn erbyn y siart. Mae papur newydd Canada, The Globe and Mail, yn datgan bod prosiect y siarter yn arwydd arall o hiliaeth Quebec tuag at fewnfudwyr, yn ogystal â chyhuddo'r llywodraeth o genedlaetholdeb ethnig. Mewn cyfweliad â Phrif Weinidog Canada Stephen Harper, atgoffa'r gynulleidfa bod Llywodraeth y Parti Québécois yn leiafrif ac ni fydda siarter o'r fath yn cael ei, yn ei ffurf bresennol, yn cael ei phasio gan Lywodraeth Canada. Mae papurau Saesneg Montreal, sy'n cynrychioli barn yr anglophone, y siaradwyr Saesneg, hefyd yn gwrthwynebu yr argymhellion. Yn The Montreal Gazette, honnwyd bod y siarter yn ymosodiad uniongyrchol ar Islam a'r hijab. Yn ôl cyfweliadau gyda rai aelodau grwpiau ethnic yn Quebec, byddai gorfod gwahardd yr hijab yn ddigon iddynt ystyried gadael Quebec. Serch hynny, mae nifer o ymchwilwyr blaenllaw sy'n amddiffyn ar wahanrwydd Quebec o fewn Canada a'r flaenoriaeth at yr iaith Ffrangeg yn gwrthwynebu'r siarter. Mae Gérard Bouchard, ffigwr sydd wedi bod yn ganolig i drafodaeth ar ddelio â'r gymwysiadau crefyddol, yn pwysleisio na all siarter pwli Marois fynd am hell. Yn ei dyb ef, bydd y ddadl hon yn hollti'r genedl, yn gwanhau cefnogaeth dros annibyniaeth ac yn llesteirio cynnydd Quebec wrth iddi integreiddio mewn fudwyr. Ers i Paul y Marois ddod i bŵer, mae Quebec wedi newid, dywed ef. Yng ngolau mewnlifiad cynyddol a'r oes globaleiddio, mae'r Quebecois wedi dechrau poeni'n gynyddol am eu hunaniaeth, eu gwerthoedd, eu traddodiadau. Mae'r ddadl felly ond wedi dechrau, a dadlau yw rhywbeth mae'r Quebecois yn hoff iawn o'i wneud. Bydd y siartel yn cael ei chyflwyno fel mesur yfory ar ddydd Iau y seithfed o Dachwedd. Amser a dengys felly i ba raddau y bydd y siarter yn cael ei dderbyn, ei haddasu neu ei gwrthod gan lysoedd Canada ac i ba raddau fydd y drydfodaeth hon yn uno neu hollti'r gymdeithas.